pane operation iri kunzi operation clean house ioperation iri kushanda under theme ye2030 agenda zviri kunzi kuri kucleanwa chese chingada kuvhiringidza nyaya ye2030 chese chisinga chese chekudhara chiripo vese vanhu vanozikanwa kunzi maproblem havangobvume zvinhu ndivo vanhu vari kucleanwa saka mhuri yezimbabwe nyaya iyi iri kutorerwa kubva patsaona yaitika kumukuru wemauto enyika yezimbabwe kumukuru wemauto enyika yezimbabwe anonzi philip valerio svanda saka kune vanhu vatatu vari kutaurwa pano vari kunzi ngavachenjere kunotaura kunzi general svanda sanyatwe retired general chiwenga zviri kunzi chenjerai danger skelem zviri kunzi chirongwa che2030 ichi paground hapana kumira zvakanaka and zvazoratidza nhasi kuti shuwa paground hapana kumira zvakanaka mushure mekunge mota yaarmy general yakudubuka kwakafa driver wacho ari ega ndiye afa army general havana kufa zviri kuratidza kuti pane makakatanwa and pane nyaya dzange dzamboitika ndofunga hazvina two weeks zvabva kuitika tichinzwa nyaya yekuretire kwaPV Sibanda hatina kuzonzwa kuti zvakaenda nekupi. PV Sibanda vanenge vakaramba kuita saizvozvo, saka ndopakubvira nyaya dzacho. Chapedyo kuputika chapedyo kuputika chinhu chii saka mhuri yezimbabwe ndinoda kuti muteerere kuna man jezi vachitaura chokwadi panapa mhuri yezimbabwe atiuye nenyuzi dzisina kuverifyiwa tinouya tichikupai nyaya dzechokwadi dzinenge dzichiitika mumastreets esocial media ndinoda kuti munzwe man jeds pano vachitaura nemurume wavo one wenyu man jeds the ananaki the royal bloodline inzwaika ndakambozvitaura zvinhu izvi ndakambozvitaura zvinhu izvi kuti hakuna chinhu chemahara chinopiwa vanhu chisingazokuurai mangwana especially zvinhu zvinobva vanhu vese vari affiliated vari affiliated kune munhu anonzi iye ed hakuna chunhu chemahara chaunopiwa pasina reason yakupiwa chinhu ichocho hapana chunhu chaunopiwa chemahara pasina reason yauri kupirwa zvinhu chinhu ichocho muri kuona zvinoitika mupolitics dzekuzimbabwe muri kuona inonzi 2030 agenda inoramba muchimanyiswa muchishandiswa kunzi ed 2030 anenge aripo achitonga baba let me tell you the truth the truth that i just received from very trusted sources and you guys within the military you need to know this

if you are assassinated you are gone you are in the business of one time one time not twice one chance if you go in the battlefield you only have one chance to live you hesitate you are gone this is what you are dealing with ndakazvitaura ndikati mota dziri kutengwa natagwire idzi hakuna munhu anospenda kungofadza vanhu nyika yese kubva 1980 muri kunzwa 1980 hakuna munhu anospenda millions and millions of dollars achitengera vanhu mota just for the sake of it ndikabuda futi ndikataura kuti muri kuona mota dziri kutengwa idzi nana chivhayo vachipa mayouth ese kuti zvite, zvite nonsuspicious because ed akabuda kuti ndiye ari kutenga munhu wese maflag anoreziwa so the father of assassinations anoreza maflag now ndiri kukutaurirai inini munhu one anokuudzai shuwa one muri kunzwa one hakunazve umwe munhu achafa akakutaurirai chokwadi sezvachiri kudarika ini pano mota dzai dzakapiwa masoja dzedze ndakambobuda ndikati mota idzi kaidzidzi dziri band mota iyi yapiwa magaya emota dziri kupiwa vanhu vese vari prominent influential vese vanoita tumagathering ndoda kukuratidza intelligence dzanasai ndakuratidzai teererai varume munhu wese ane capacity yekuita gather anything more than 10 people ari kupiwa mota so that they know mumota ndo maunotaurira zvinhu zvakawanda zvaunoti ndo zviri private muri kunzwa kana uchinge wataura zvinhu zvakawanda zvikaokomana zvinenge zvichidhabhiwa zvinenge zvichidhabhiwa real life zvinenge zvichirekodhwa vachizvinzwa vozoteerera vonzwa kuti iwe uri munhu akaita sei kana uri kuti pasina ed woziva kuti pako pate kuperera uchapfuura mota dzese dzakatengwa nachivhayo mota dzese dzakatengerwa vanhu vari mumilitary tererai vakomana tererai munopera hati munoona kuti generals vanda vanga vaenda the problem is that hamusati maziva kuti munhu anokupfuudza munhu ari padhuze newe so so so ndo vanhu vanokudhigira rinda ivavo so iko zvino general sibanda vanga varova pasi whatever zvaitika kuti general sibanda vasawo mumota iyoyo ka vavalerio sibanda ka vageneral veda vakanzi retire last week vhiki mabvika pfuura pakaita kakutaurisana taurisana kasina kumira zvakanaka iko zvino ndakakuudzai kuti ese masoja vese vanomira mberi kwashoni kuti shoni asapromoto mucharwa pasi mese dzoserai mota dzese idzodzi dzidzoserei makaudzwa nageneral chiwenga musatambira mota idzi makaudzwa nageneral chiwenga musatambira mota idzi iko zvino vanhu vese vanovenga general chiwenga because general chiwenga vakavhurika pfungwa kudai so fungwa dzavo dzakavhurika kudai muri kunzwa zvandiri kutaura makaudzwa siyanai siyanai nezvinhu izvi hamudi kuteerera kana paine masoja akachenjera ka kana paine masoja akachenjera understand that the enemy bought you this is israeli intelligence manzwaka if you follow if you follow some documentaries dzemaamericans achitaura about how the israelites penetrated into their system this is exactly an israeli way of penetration in terms of intelligence muri kunzwa imi masoja imi memuzimbabwe pese paunenge uri ukaona gift yabva kuna anyone ari mucivilian ari politician understand there must be a bugging thing in there if you check properly you find a device munopera mese kunosara vachatungamirwa nashonu ari yave kumanda munopera mese mukaita zvekutamba muno tinokuchererai pachikomo apapa mese mugopiwa mastatus mugoitirwa madecorated funerals muri kunzwa mukasapera nemaaccident munopuwa poison mopuwa ice cream kumafunction amuchaenda muchiti pamberi natagwirei pamberi natagwire muchidai so 2030 2030 zvaita zvezve munozaticheka munopera inini basa rangu ininika ndiri kuya ndichikuudzai chokwadi inini basa rangu ndere kuuya ndichikutaurirai chokwadi chokwadi chemahara chokwadi chakazara kuti ta iko zvinoda kuratidzai kuti vanhu vasara muzimbabwe in terms of the party vanhu vari after maassets vanhu vari after money thats all hapana loyalty ndataura inini nakandishaya ini ndaita back and forth messaging naye pafacebook apa ndikamuti imi ndimi malidha eyouth endai kumakuwa uko munoshakura mubvise mapundo muite mugadzire zvikanzi hatidi endai wewe handimaona havazi vanhu vari willing to help makanzuru nemagovernment negovernment yavo to, to, to reduce the crisis that the country is in vanongoda kuonekwa panenge paine zvinhu zvakadecoratwa decoratwa zvinhu zviri nani to go and do the actual services that the country has in store for everyone so that things get better they are not there vanhu vanoda upenyu hwakanaka nekuti upenyu hwakagadzirwa nevamwe vanhu ndo zvavari ava vanachirawo vese ava fake leaders they are fake leaders

Go and make these places better and then hand over to the council. And the government must also think about subcontracting works. Subcontract these works to people that are willing to do it. But nhasi tiri pano ndo kwatiri kutaura ka uku kuchaenda kunovigwa masoja ewaya achapera. Mukaita zvekutamba imimi wakomana muri army. let me say this mukaita zvekutamba imimi macomrades ari kuarmy makomanda mageneral makoporo mese malutenant mukaita zvekutamba tinozokurangarirai musisipo mark these words i said this before mukaita zvekutamba nemota idzi dzamakapiwa idzi mukaita zvekutamba namwari o oh. tinonokuvigai mese kubva kuna general valerius vanda muri kunzwa zvandiri kutaura ndakakuudzai mukati ndinopenga ndinotokuudzai nhasi kuti mukaita zvekutamba pano patasvika apapa mese hairaki yemasoja iripo munopera mese munopera ende mufe muchiziva kuti vari kukonzera izvozvi ndimunangagwa mutsvangwa nagarwe mogara makazvizana chinamasa mugare kana muchida kuziva vanhu vari kukuurayai kuami ndivava ndataura ivavava garwe munangagwa chinamasa kana muchida kuziva vanhu vari kukupfuudzai kuami vese ana july moya chigurupi ichocho ichocho kunyanya mutsvangwa mugare makazviziva vese vari kuarmy garai makazviziva ari kuita masasination ndiani ndithemba muliswa netimu rake garai makazviziva izvozvo ini ndinongouya pano kuzokuudzai chokwadi i warn everyone that deserves to live and everyone that deserves a second chance manzwaka imi vakomana vari kuarmy patori neprogramu a three year program three year program 25 26 27

General Sanyatwe, if you are not careful where you go, what you eat, what you touch, who you associate with, mese mese mese muchapera muchatsvairwa and vari kukutsvairai ndigarwe munangagwa chinamasa namuchangwa those are the people plotting everything against the military mark these words isusu basa redu nderekubuda pano tichikutaurirai zvunhu zvisingakwanisiki kutaurwa muzimbabwe nevanazvo remember isusu kana tichiva tichitaura panapa tine vanhu vari very linked to the top that are telling us things to say understand this my name is manjegs the Anunnaki, the royal descendant. Mhuri yeZimbabwe mashoko kubva kuna Drone Commander. Drone Commander ndo vatipa nyaya dzese idzi ndo vange vachitaura. Tinokutendai nekuteerera kwenyu kwamunoita pano eh, pachivhitivhiti paTV yenyu patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa eh, zuva nezuva. Audio Jungle.